Guhê diwaran hene û dibe te biçînî mala xaltika te, Dilyar Amûdî nivîsî. Yek ji tiştên gelekî zehmet bû ku mirov ji kesên ne ji Sûriyeyê re rave bike, dîktatoriya Esedî bû. Îhtîmaleke mezin e ku gelek dewletên ereban wekî wê bûn yan dişibinê. Lê kesên dervê yê civaka ereban ne dikarî fêm bikin çawa tiştekî wisa pêkan e. Helbet ji bo me kurdan mesele tu carî ne meseleya kesan e. Anku Esed here jî yî bi dû wî de bê dê jê ne çêtir be. Heta eger jê çêtir be jî û melayket be jî ji me re ne çare ye û ne bersiv e. Meseleya me meseleya çarenûsê ye. Meseleya em bibin xwedî maf û biryara xwe. Lê dîsa jî di serdema borî ya Sûriyeyê de tiştên balkêş hene ku rojnameya Washington Post li ser yekê ji wan nivîsiye û min got bi kurtasî hinek xalên balkêş wergerînim. Mijar zimanê şifrekirî ye ku Sûrîyan bi kar dianê da ku neyên girtin. Bi dehan salan Sûrîyan bi gotin guhê dîwaran hene. Hev hişyar kiriye ku tê wateyê li ser Esedî partiya Beasê neaxive. Dibe ku hinek bibihîzin û bigihînin muxabereta Sûrî. Esadan bi vî awayî tirs di nava xelkê de çandibû ku kesî nediwirîbû li ber kesî biaxive û baweriya birayî bi birayî nemabû. Nivîskara pirtûka The Home Eldad wa Sour Country a Memory of Sûriyê Elya Malik dibêje, Di nav Sûriyan de, Ji ber azadiyeke bera rast a bi derbirînê tune bû, pêwîstiya te bi zimanekî şifrekirî, kodkirî hebû. Tu li ku bî jî, tu qet nikarî bizanî kê guhdarî dike. Heta gava rejîm ne li wir be jî li wir e. Heger Sûriyan li ser yekê bigota, destnivîs xeta wî xweşik e. Ew dihat wê wateyê ku ew kes mixbîr e û dê raporekî li ser te binivîse û bide dewletê da ku te bigirin. Ne şert e ku mero li Sûriyeyê be da ku bitirse. Lê tu li derve bî jî tu ditirsiya ku mixbîr hebin û raporan li ser te binivîsînin. Yek ji gotinên qedexe jî dolar bû. Ew bi xwe dolar li derveyî mekanîzma dewletê ne serbest bû, lê xelk neçar bûn bikirin û bifiroşin. Êca xelkên navê kesk reng li dolarê kiribû. Ez nedigihîştim ser ji ber ji mêj ve ne li wir im, lê li gor we pê, Hikûmetê êdî bi vê peyva şifrekirî dizanî loma xelkê êdî ji dolara re digot pûng an bexdenûs. Hîn dema bavê Beşar Esedî, Hafiz Esed, ve girtin, îşkence û bêserûberbûn tiştekî belav bû. Hêja Sûriyan navê girtigehan kiribû mala xaltika te. Yekî hewl bida yan bê hemdî tiştekî ne li rê bigota, derdorê dê jê re bigota, qey tu dixwazî herî mala xaltika xwe? Lê, ev zimanê şifrekirî ne tenê di nav xelkê asayî de hebû. Di nav xebatkarên rejîmê de jî hebû da ku pê xerabiyên xwe veşêrin. Wekî mînak. Muxaberat bixwaze yekî siza bike yan jî têxe nav lêpirsîneke bi îşkence, dê bi gota were qedeheke çayê li ceme vexwe. Têgeheke din heye ku li Tirkiyeyê jî heye, tu dizanî tu bi kê re diaxivî, ev gotin bes bû ku tu huş bibî. Min bi peranî agahî ji Washington Postê birin û kurd kirin lê min bi ziman li gorî xwe wisa hêsan kir. Lê bila ev bûyer bibin ders ji me re ku gava em welatê xwe rizgar bikin divê em wisa ava bikin ku welatiyên me ji birêveberên xwe netirsin. Divê em welatekî ava bikin ku welatî jê hez bikin ne jê bitirsin. Ji ber welatê li ser tirsê ava bibin, bi hêsanî di yanzdeh rojan de wekî Esedî diherifin. Lê welatê li ser hezkirin û rêzê ava dibin, dinya hemû nikare bîne xwarê. Dilyar Amûdî nivîsî Diyarname nuqta kom Bibe abone destê xwe li zengila hişyariyê bide piştgiriya xwe ji bo Diyarname ragihîne Dem baş.